Eh avuxeni nhlekani riperile swi ta hi ku langute channel leyiwani ka nkarhi muni amukela eka channel ya matimba emanwani maluleke youtube channel tanihileswi ni nga endla xitiviso or ni nga faka clip le ka tiktok ni ku ni ta vulavula hi xikanyani lexi va nge muchacha pass ku i yini xana muchacha pass wu kona kumbe njhani na van'wani va ta yima na mina muchacha pass wu kona muchacha pass i xikanyani xin'wani or munhu loyi a nga na muchacha pass i munhu la fambaka a ya xava xilo lexiya ka vanhu vo karhi or ka vanhu vo karhi lava tirhisaka mirhi or vuloyi or vungoma or yini muchacha pass i xilo lexiwani loko i ri na xona xi tala ngopfu ku xaviwa hi vanhu va xinuna van'wani va ta ku ha xava hi vanhu lavo chava ngopfu ku gangisa vavasati. vona va lava ku ta ya kwahalaya va ya va ya kha muroho va nga vulavulanga na n'wansati luya or ntombi liya or nhwenyana luya or mhani luya vanhu vo tala va swi tirhisa khale ka matiko a wu kuma ku ka ten wa vavanuna vambirhi vanharhu va na xona xikanyana lexi va nge i muchacha pasi va ya kwele va va ya xi tsamba kona ri va ya xi rhwala kona ri va ya va ya khensa xilo lexi va xi tirha hi ndlela leyi loko u kuma ku u kuma ku i va mhani or i va sesi va tshamile group I kuma ku i n'wanuna i ri yexe i tshame nyana distance nyana kule nyana a ri na xi lexiwani i ta chuza n'wansati wun'we ka n'wansati luya i ve a endla timhaka ta masangu or ku kha miroho na yena munhu luya i ta swi twa endzhaku ka nkarhi or endzhaku ka vo ma ten minutes fifteen minutes ku hayi ingaku a ku ri na something a yi ri ku endlekeni i nge ni ya hala xiyindlwanini ya kamba loko a fika xiyindlwanini a kuma ku ende himpela i titwa a nga ku a ri ku endleni ka timhaka ta masangu loko a cheka a kuma ku himpela a ri ku endleni ka timhaka na ta masangu mara munhu loyi a endla timhaka ta masangu na yena a nga n'wi voni a nga twi nchumu yena ta swi twa hi miri wa yena ku laha a ni ri ku endleni ka timhaka ta masangu se xikanyana lexiwani vo tala mi kuma ku loko va ri na xona i tshama laha a fika a tlela tikhomisa vurhongo van'wani i ta kuma hi tisayini ta kona ku van'wani va tirhisa mavoko van'wani va tirhisa milenge swo tala ni nge swi vuli ku because laha hi le ka national or swi vona hi vanhu vo tala na vana lavatsongo van'wana va nga nghena va swi vona se xi lexiwani xi tirha tanihi leswi ma swi twisisa vanhu vakulukumba kumbe vatswatsi loko ni la ta ku loko i ri halaxi va n'wansati i va a kha a swi pfulisa swi va swi ri njhani se xi lexiwani vo tala a va xi tivi vambirhi va xi tiva a ka khume se xi lexiwani xi kona i vuloxi lexiyani ku ri i xi xin'wana xi tirhisiwa ngopfu hi vanhu vo phungela or vanhu vo huwa hi vona va tirhisa ngopfu xilo lexiwani se u kuma ku van'wani vavasati u kuma ku loko i fika kwahalaya loko u lava ku kha miroho u kuma ku loko papa va le kaya va ku i a hi khe miroho i nga swi fili i nga swi lavi mara i kuma ku loko ri xa nampundzu u kuma ku i twa ingaku a wu ri busy i khe i kha miroho kasi munhu luya i tile a xikarhi ka vusiku kumbe na nhlekani swi ya hi ku i nkarhi munhu wun'wani u kuma ku i tshami ni ri se i ri wexe kwala jarateni or kwala kaya or kwala rhumini swi ta hi ku le i kuma ku ba hi vurhongo lebyi bya xithongwana lebyiya byi ku juma kunene ivi i tlela loko i tlela ivi kuma ku loko phaphama i twa ingaku hi mpela a wu ri halaya ni ku vulaka i vanhu lava tirhisaka swilo leswiya va ku tela that's why kuma ku na van'wani vakhalabye or va van'wani vavanuna lava nga na xilo lexi loko i zama ku endla i kuma ku loko a vulavula na wena i ri sesi ivi a vulavula i to twa hi loko a ku hleka a ku shame kasi loko a ku shame liya i hete khale hi wena i hete khale hi wena se mi ti vonela swilo leswiwani n'wina vo sesi no vo mhani swi kona swilo leswi swa hanya i vuloyi swilo leswa swa swa swa swa michaja phansi i vanhu lavo chava ku gangisa vavasati lavo chava ku tshama na vavasati se mi ti vonela xikanyana lexa xa xa xa xa michaja phansi xi kona se ku na swilo swo karhi leswi van'wani va swi tirhisaka that's why mi kuma ku van'wani vavasati or van'wani va sesi va hlambaka hi swilo swo karhi ku va va tisirhelela ku xilo lexiya xi nga tshuneli ka vona mi nga va hleki vavasatikuloni or vo botikuloni or na n'wina vavanuna kwalaho makaya please mi meka sure ku vavasati va n'wina ma va boha ma va tiyisa ku laha va tirhisaka xikanyana lexiya loko va ta laha va nga fiki va endla sweswi sweswi homa ndleleni i kuma ku i ri n'wanuna i heta vo ma two to three months nsati wa wena or munhu wa wena a kha a ala ku ya ku a khamura wona wena a nga ti endli because ku na munhu la tirhisaka xilo lexiya a taku eka yena a fika a endla swilo leswiya swo huma ndleleni a endlaku swilo leswiya swa michacha phansi se vanhu va ka hina mi ti vonela swi kona vo boti a hi boheni vavasati va hina vo boti na vo papa a hi boheni vavasati va hina hi va hlambisa hi va endla yini ku xi lexiya loko xi ta xi nga tshuneli no tshunela no kusuhani na wena na n'wina vo mhani mi meka sure na n'wina vo sesi mi tiboha mi ti tiyisa mi ti hlambisa ku xi lexiya xi nga tshuneli ma ya ka tin'anga ta xintu va fika va mi tirha va va mi hlambisa ku xi lexiya xi nga tshuneli or mi ya ka maporofeta or mi ya ka vanhu vo hambanahambana va tikereke to hambanahambana va swi kota na cancer ku va mi langute channel leyi ya matimba emanoni maluleke youtube channel hi kombela mi subscribe ku channel leyiwani yi kota ku kula ka ha ta tatwa swo tala xandla ehenhla ka xin'wana xandla dankie.